X'rabta hemm bejn id-Detective Sherlock Holmes u l-Fairies? Mela isimgħu din il-ġrajja biex tkunu tafu. Fis-sajf tal-1917, Frances Griffith, tifla ta' disa' snin flimkien m'ommha, marret toqgħod għand kuġina tagħha Elsie Wright f'Yorkshire. Elsie kellha sittax-il sena. Missier Frances kien suldat stazzjonat Franza waqt l-Ewwel Gwerra Dinjija. Qabel il-gwerra, il-familja Griffith kienu jgħixu fl-Afrika ta' Isfel. Minkejja d-differenzi fl-età, it-tfajliet Francis u Elsie kienu qishom id-di u d-do. Kienu jħobbu jmorru jilagħbu ħdejn fondoq fuq wara tal-ġnien tal-familja Wright f'Cottingley. Darba ġew lura mil-logħob tagħhom ftit aktar tard mis-soltu. Kienu mxarrbin għasra, ħwieġhom mimlijin tajn, u l-kbar staqsewhom fejn kienu u dan malajr wieġbu, Konna qed nilagħbu mal-faeries, qalulu. Flok ma ddeħaq bihom, Missier Elsie li kien fotografu, qalilhom li meta jerġgħu jmorru kien se jislifhom il-kamera tar-ritratti biex jieħdu ritratti tal-Faeries. Id-darba ta' wara meta ġew lura, taw il-kamera lura lil missierhom u qalulu li kienu ħadu ritratti tal-Faeries. Għal dawk li għadhom żgħar fosthom, sa ftit żmien ilu ritratti ma kinux diġitali, kienu jridu jiġu żviluppati u stampati. Meta żviluppahom is-Sur Wright ma tantx kien impressjonat u daħaqha. Ommhom però kellha reazzjoni differenti. Dak iż-żmien, fin-naħat tagħhom kienu qed isiru laqgħat ta' teosofiżmu, speċi ta' grupp spiritwali li kien jgħaqqad ir-reliġjon, ir-riinkarnazzjoni, mat-twemmin ta' anġli, spirti u entitajiet eteriċi oħra. Dawn l-għaqdiet kienu popolari ħafna dak iż-żmien minħabba l-ħafna mwiet li kien hemm ta' żgħażagħ li mietu matul il-gwerer. Għal din il-laqgħa kien hemm ċertu Edward Gardner, wieħed mill-mexxejja tas-Soċjetà Teosofika. Gardner affaxxina ruħu bir-ritratti u qal li kien se jinvestigahom hu. Gardner kabbarhom dawn ir-ritratti u qal li tahom lill-esperti biex jeżaminawhom. Sirna nafu wara li xi wħud mill-fotografi ma radux jidħlu fih għax allegaw li l-ħwejjeġ tal-Ferris kienu wisq bħall-moda ta' Pariġi. Oħrajn qalu li kienu wisq drammatiċi biex ikunu ġenwini. Gardner imma ħa l-permess tal-familja biex juża dawn ir-ritratti waqt diskorsi li kien qed jagħmel fuq l-eżistenza ta' spiriti u ħlejjaq oħra strambi. Bagħat ir-ritratti wkoll lil diversi pubblikazzjonijiet spiritiċi. U hemmhekk inzerta l-erom Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle apparti li kien tabib, kien il-ħalli u l-kittieb tal-kotba oriġinali dwar id-detektiv investigattiv Sherlock Holmes. Kien kiseb popolarità enormi bil-kitbiet tiegħu. Imma hu ma kienx kuntent, kien dejjem ifittex xi ħaġa aktar traxxendentali minn sterz ta' detectives. L-ewwel mara ta' Doyle, Louisa kienet mietet f'ħoġru bit-tuberikolożi. Daħal f'dipressjoni qawwija, wara ftit iktar minn sena iżżewweġ lil Jean Leckie, maħbuba sigrieta tiegħu għal dawk l-aħħar disa' snin. Din ħadet l-ispiritiżmu bis-serjetà ħafna u saret medium tikteb messaġġi li kienu jiddettaw dal-ispiriti. Doyle mar l-Afrika jieħu sehem fil-Gwerra tal-Boeri imma mħabba l-età ħadem għal ftit bħala tabib mas-suldati. U din l-esperjenza kerha flimkien mal-mewt ta' tifel tiegħu waqt l-Ewwel Gwerra Dinjija ġegħluh isir aktar interessat fl-okkult u l-ispiritiżmu. Beda jmexxi speċi ta' kruċjata favur l-ispiritiżmu. Meta ara r-ritratti tal-fairies ma' Frances u Elfty tgħidx kemm impressjona ruħu. Kiteb artiklu dwarhom u l-fairies li kienu raw u ppubblikah fl-Strand Magazine f'Diċembru tal-1920. Lit-tfajliet xralhom rigal, kamera kull waħda biex jieħdu aktar ritratti, imma dan ma ddiżappuntahx għax ġabulu aktar ritratti kif xtaq. Sentejn wara ħareġ ktieb fuqhom, The Coming of the Fairies, Dawn il-kitbiet u ritratti qajmu sensazzjoni, imma mhux kulħadd kien impressjonat daqskemm kien Conan Doyle. Kien hemm ħafna xettiċi li baqgħu skantati. Kif kittieb li ħoloq detektiv daqshekk intelliġenti u kritiku kien bela' ħrafa bħal dik? Conan Doyle baqa' konvint sakemm miet tmien snin wara fl-età ta' 71 sena. Wieħed mill-ewwel kritiċi ħorox kien it-tabib John Hall Edwards li qal li twemmin bħal dan jista' jagħmel ħsara mentali. Kompla jgħid ukoll li Elsie Wright kienet assistenta ta' fotografu u kienet taf kif nimmanipala r-ritratti. It-tfajliet kibru, żżewġu, baqgħu għaddejjin ħajjiet normali, marru l-Amerika, l-Indja u l-Eġittu u wara rritornaw l-Ingilterra. Il-każ reġa' qam fis-snin tmenin. Kien hemm fotografu, ċertu Geoffrey Crawley, li kiteb artiklu f'ġurnal tal-fotografija, u insista li dawk ir-ritratti kienu manipulati u kienu riżultat ta' qerq. Ħaġa tal-iskantament, irċieva ittra minn waħda mill-protagonisti, Elsie, li issa kellha fuq it-tmenin. Din ammettiet li dawk ir-ritratti kienu bdew bħala ċajta li ma setgħux joħorġu minnha, peress li ħafna nies ħaduha wisq bis-serjetà. Meta daħal Gardner aktarx kien kompla jsebbaħ ir-ritratti biex aktar jimpressjona. Meta kienet tifla, Elsie jidher li kienet qaret li rat il-fairies u kulħadd beda jgħaddi ż-żmien biha, għalhekk iddeċidiet li turihom li ma kinitx qed tigdeb. Elsie kienet ittrejsjat stampi minn fuq Princess Mary's Gift Book, qasqsithom u hija u l-kuġina tagħha kienu qegħduhom weqfin fuq il-ħaxix bis-saħħa ta' splenguni twal. Qatt ma bassru li se jqajmu daqshekk sensazzjoni, fil-fatt Elsie u Francis, issa żewġ anzjani, iffilmjaw stqarrija li dawk ma kinux ħlief riżultat ta' praspura bla ħsieb li baqgħet tintefaħ u tintefaħ sakemm infaqgħet. Meta naraw dawn ir-ritratti llum nindunw kemm huma foloz. L-aktar ħaġa ovvja hi li dak iż-żmien il-kamera kienet teħtieġ il-lenti miftuħa għal xi ftit sekondi. Fil-fatt, in-nixxija ta' wara tidher imżerrġa għax il-lenti damet miftuħa. Imma l-ġwienaħ tal-feris, kombinazzjoni, huma ffriżati u ma jiċċaqilqux. Imma l-akbar għaġeb hu kif bniedem intelliġenti u struwit bħal Sir Arthur Conan Doyle bela' din il-ħrafa sa griżmigħ. It-tagħlima aħħarija hija li bniedem intelliġenti kemm hu intelliġenti, u struwit kemm hu struwit, xorta jista' jemmen affarijiet li ma jagħmlux sens. Barra minn hekk, il-gideb insibuh kullimkien. It-tfal jigdbu wkoll, allavolja jidhru innoċenti. Ħafna twemmin beda b'gideb u stħajjil tat-tfal, kif naraw aktar 'il quddiem fi vlogs oħra. Iċ-ċinema ovvjament ma naqasx tiesplorja din il-ġrajja bil-film li ħareġ fl-1997 Fairy Tale, A True Story. Mela, dik kienet il-ġrajja tal-lum, il-vlog tal-lum, nispera li sibtuha interessanti, nirringrazzakom tal-laqati taraw u tisimgħu, jekk ikolkom xi kummenti u xi mistoqsijiet ibatu li email fuq xettiku@gmail.com u jien nipprova nagħmel il-kummenti tiegħi jew inkella nipprova nwiġibkom. Sadan intant niltaqgħu darb'oħra u grazzi.